matter. Dis one dey come as some of Trump supporters dey vex say Bondi department tok say dem no see any evidence say Epstein get client list. Trump still tok say e no know why pipo still dey obsessed wit di matter. E call am sordid but boring and blame fake news and bad pipo wey wan keep di story alive. As dem ask am if Bondi tell am weda im name dey inside any record, Trump say no, no. Epstein na sex offender wey die for New York prison for twenty nineteen as e dey wait trial for sex trafficking. Di FBI and Department of Justice tok say dem no find any blackmail evidence or big man list and di video wey dem release support di story say na suicide kill am.

Trump tok say na di deal wey go give American companies full access for Indonesia. Prabowo tok say di agreement na new era of mutual benefits even though e call Trump tough negotiator. Di deal come afta Trump threaten to increase tariff for many countries from first August. Indonesia sef get letter last week wey tok say dem go pay thirty two percent tariff wey surprise dem becos dem tink say agreement dey near. Trump say di agreement make Indonesia reduce tariff for us goods like agricultural and manufactured products. E also tok say Indonesia go buy fifteen billion dollars us energy, four point five billion dollars agriculture products and fifty Boeing jets. Prabowo confirm say dem need planes and oda tins like fuel, gas, wheat, soybeans but say di main tin be say dem protect Indonesian workers. America don deport five pipo wey dem call criminal illegal aliens go Eswatini for southern Africa According to us Homeland Security Assistant Secretary Tricia McLaughlin, di five deportees come from Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba and Yemen. Dem don do crimes like child rape and murder. McLaughlin tok say di crimes bad sotay dia home kontris

even to kontris wey no be dia own. Us courts don allow deportation to oda kontris. Dem don indict one man for Minnesota, Vance Boiter, fifty seven, on six federal charges afta dem say e kill lawmaker Melissa Hotman and her husband Mark Hotman for June. Di charges include stalking and murder, fit carry life sentence or death penalty. Dem arrest Boiter On sixteen June, afta two days of chase, e still dey for prison for Minnesota dey face state charges e neva enta plea. Prosecutors tok say Bottas tok and shoot two oda lawmakers, Senator John Hoffman and im wife, Yvette, for anoda attack. Dem say e get plan for bigger attack but police stop am. Acting US Attorney joseph h thomson tok say butler plan and do night of terror wey shake minnesota well-well dem also release letters wey dem say butler write admit say na im be di gunman but e lie say govnor tim walz tell am to kill us senators amy klobuchar and tina smith both walz and prosecutors say di claim na lie Court paper tok say Balta research di victims well before attack on June fourteen. US ambassador to Israel Mike Huckabee don tell Israeli authorities make dem do serious investigation into di killings of Palestinian American Saifullah Muselat wey dem dey call Saif, di twenty year old wey get us and Palestinian citizenship from Florida, dem beat am die for Shinjil town for West Bank on Friday evening, according to Palestinian health milistry. At first, di us government no too tok about di mata but Huckabee call di killing criminal and terrorist act on tuesday say there must be accountability israeli military say dem dey investigate tok say di wahala start afta terrorists throw stone give israeli civilians saif bin dey visit family for sinji wen e die wit im friend mohammed al-shalabi wey dem say dem shoot for chest al-shalabi na 23 years old saif family tok say e bin dey try protect dia land from settlers wey wan take am Dem also accuse Israeli settlers say dem block ambulance wey for carry Saif go hospital. Di family dey call us State Department make dem also investigate di killing. Na one pipo wey die along UN and oda aid convoy routes. Bradley Murdoch

tok say dem dey relieved say di killer don die but dem still dey hope say dem go find dia pikin bodi one day police sef tok say e pain dem say modupe die without say e ever tok wia e hide di bodi modupe die for hospital palliative care unit on fifteen july just di day afta di twenty fourth anniversary of di murder coroner go check di death di case na one of australia biggest murder stories falconew wey be twenty eight bin dey travel wit im girlfriend joan lees for australia wen murdoch stop dem near barrow creek e shoot falconio and try kidnap lees but she escape go hide for bush before dem come before help come di investigation big well well wit over 600 suspects for one time for 2005 court jail murdoch for murder and attempted kidnap afta dem see joanne hair elastic for im gun holster even though dem get dna evidence moduok always tok say e no do am but e lose appeal two times becos of no bodi no parole law wey dey pass for northern territory for two thousand and sixteen e for no ever get parole if e no tok wia di bodi dey. Fakonyo family say Murdoch death bring dem small relief but e still pain dem say di chance to know wetin happun to Peter don waka. Dem say dem go focus on di rest of dia family now. Emma Watson wey act Hermione Granger for Harry Potter feem don chop six months driving ban afta dem catch am dey speed. She drive thirty eight metres per hour for thirty metres per hour zone for Oxford on thirty first July last year Court hear say she already get nine points for her licence before di new wahala. Di thirty five year old wey dey do masters for University of of Oxford since two thousand and twenty three no show for di hearing but dem order am make she pay one thousand and forty four pounds fine. Anoda Harry Potter actress Zoe Wanamaker, wey be seventy six, also collect same punishment for di same court, she speed forty six metres per hours for forty metres per hours zone for Newbury on seven August twenty twenty four. Wanamaker tok say she no dey ask for special treatment and accept di fine. Watson still dey famous for her reporter, Beauty and di Beast and Little Woman and she get her own gin brand wey she launch wit her broda. And di last one for today. Cuba labour minister Marta Elena Fito Cabrera don resign afta she tok say Cuba no get beggars. She even claim say pipo wey dey pick from dustbin dey do am to make quick money and dem be illegal recyclers. She drop dis statement for parliament and e cause serious wahala. Cubans both home and abroad vex say she dey tok like pesin wey no understand wetin dey happun for ground.